Maitei rory mba'eichapa ahendu kamíta peẽme ko che rembiapokue hérava mbarakaja hovy, el gato azul. Aguata ahávo upe pyharépe. Pytũ hũ tapére, péro pytũ hũva rehe ñañomongeta ñaína. Mba'era'añápa chejapuséta? Chera'angágui jepe akyhyjeha upe kirirĩ retãme. Ni peteĩ muãmuã ndovevéi, ni peteĩ ñati'ũ ndahaséi. Kirirĩ che ruguy nupã. Katu upeichaháguinte, pe amo mombyry mombyryvehápe ahendu jagua oñaromba. Ajehapepokávo ajepoi hag̃ua che róga gotyorãicha. o umi hendy peteĩ yvyra, ha osẽ imatakuágui mbarakaja hovýne porãva peteĩ. Chemandu'a porã mba'éichapa otililimpa ohasávo che renonde rupi. Oñemokonikoni ohóvo, oñemopẽmopẽ ahecha. Ha che poko che kuriósova che mitãmi guive, upéicha rupi aju che nambipu'ãkakuaa. Añembopy'aguasu'imi ha ajepo'o hapykuéri. Aikuaasetereígui mamópa oiméne ohóta hína oike upe Kishiro hovy. Yvytúicha aveve hapykuéri, ha ha'e avei yvytúicha oho che renonderã. Yvytu jyva ári roveve mokõivéva, che pya'éramo jepe ndahupytýi. Iñakuã nipora'e upégui cho tata. Añeporandúma katu oiménepa tata hovyguigua upe mbarakaja, térã nipo oime upe tata mbarakaja hovyguigua. Che carne osyrývo añani rire, añandu che korasõ séseta. Che korasõ sysýi, che korasõ soso, ha che pyti'amondoroseha upe che ñe'ãme ogalopeáva. Apytu'u imi chupe ha roma'ẽ ojova rehe. Cháke ma upe michíto hesa hendy jajái. ha ijuru rupi ohykuavo tata hovy oñembojarúva yvytu ndive. Upéicha ojapo ohóvo otape mongorapa peve. Yvy oryryipa ojeka ápe ha pépe, otymyitymýi ha omymýi chepyguýpe. Oñapymeñepyrũma katu yvy ha ogaita, yvyra ha mba'yruguata. Che avei añapymi, añapymi ha añapymi. Aháma katu yvykuára guasúpe. Añapymi pymivévo ahávo che pirĩmba. Nañeñanduvéi, apyta ake rei, asaingo rei, yvytu rehe. Aremi porã riréma Ndaikuaái mboy ára rirépa apaimi jey ha ndagueroviaséi aha hague ra'e ajetopeta peteĩ arapy ni che képe ndahecháivape. Upévo ahechakuaa upépe ndaha'eiha ra'e ñande kuéraicha. Iñambueha hikuái ñande yvypóragui ha ahechakuaa avei umi mymbapóra iñambueha umi ko'apeguávagui. Kuimba'e ha kuña umíva ijaoverapa, ipepokakuaa ha oveve joaite. Upe arapy ambue niko ikuarahyjajái, iñasãindy mimbi, ijyvytu piro'y ha iporãveha ndaijyvytimbói, nahatãtĩri, ndaijytýi. Ka'aguy porã porã ñemo'ãnte voi ku ijeheguiete hovyũmbáva, overa hendy umi yvyra ijyvatevatéva roguemimi. Ysyry morotĩ sakã ári hikuái ojogapo hikuái. Hogakuéra katu árare ipojái pojái. Upe arapy pyahúpe avavéva nopu'ãi oñoakãre. Avavéva nde'íri ijehe che ko péva, nde ko amóva. Ko tapére hentekena jaguata, amo tapére hentekena jaiko, jaike térã jake. Upépe avavéva nomandaséi. Upépe niko maymavéva mburuvicha. ha opavavéva tembijokuái, naimondái avavetéva. Mymba umíva ojehecha mba'éichapa ijao, ipepo, ipy ha ovevejoaite ha'ekueraháicha. Oĩ iñakãmokõiva, ipy mbohapýva, ipy peteĩva. Yvytu neresãiva oipeju. Arapy porãite ambuépe ojeiko porã añete rupi noñemanói araka'eve. Noñemanói araka'eve. Che mbopy'arory rupi opa mba'e ahecha ha ojejapóva upépe, ajumi ajepokuaapoguasu hesekuéra, ha avy'ái jepytepekuéra, mba'éicha mopo'aguerohoryete upe arapy ambue. Upéva rehe ndaikatúi ajekeha, añete, ndaikatúi. Cheguereko porã hikuái. hi'arietegua hembypa hi'upyrã, ha upéicha ramo jepe oikotevẽmívante ho'u hikuái, ha ndaha'éi aipo hesa ohechagui rei térã ijuru ikuaagui rei okarúva hye ojere peve ilómore. Okaru ha hoy'u oikotevẽngueténte hikuái, ha iporãveha ndaipóri tapicha tavy ijapytepekuéra, iñarandujoaite lo mitã. Ko'ẽrei rehe omoñe'ẽ hikuái umi kuatia arandu ipopenóva, Avy'a, che rekombo'e rehe hikuái añe'ẽ ha ahaívo hekopete, añetehápe avy'asaingo hendivekuéra. Aha guive upépe nachakane'õvéiva, ha aipo che ropehýi hag̃ua katu, mm, ni mba'eveisavérõ. Amoñe'ẽ umi aranduka neporãmbajepéva. Umi oñe'ẽva mba'éichapa ojeiko va'erã, mba'éichapa ojeporu va'erã opaite mba'e ñande rekohapegua. Ko'ag̃aite peve che mandu'a. Ndacheresaraivéi umi alee va'ekuégui. Ára peteĩme aguata aikóni upe tape overa hendýva rehe. Ndaikuaái oiménepa ra'e pyhareve térãpa ka'aru. Lo úniko aikuaáva aguata hague aikóni. Upéinte añandu che aty y arigua. Nipora'e, mm, upe mbarakaja hovy jeýma. Anambipokóvo, anambipoka. Ha ajavy ahesajopy peteĩ võtoĩ ha neipamírõ guarã che mombóma katu yvatévo. Oiméne ko mokõi ára ha mokõi pyhare rupi mba'e ajeveve yvatévo. Upéinte, hasy pe asẽ jey ko yvy ape ári, ñande valle tuichaitépe, lo mitã apyte rupi. Che mitã va'ekue ko upérõ, aremi porãma hína upéva. Ko'ág̃a che tuichapáma, ha ñemo'ãnte voi kuehénteva mba'e ko'ã amombe'úva peẽme. Ikatu pe cheguerovia ha ikatu nahániri. Peẽma peikuaáta upéva. Ipahaitévo, amombe'use peẽme ko'ag̃aite peve añanduha oku'e ku'éva che ati'y rajyguekuápe. Upéicha jave, añemboka'ire'õngueténte ha amoñe'ẽmba ichupe, Miichi! Míchi. Eñenóntekena upépe míchi. Míchi. Michíto. Kichíro. Che mbarakaja ohovýrekena ani avavete ombo'uchase hymba jagua, ni aipo oikose omombáy, omopu'ã, omondýi, omuña ha ombosápe chehegui. Añetehápe che rakãte oikose mbarakaja hovy rehe. Oĩ rupi umi che angirũ ahayhuvéva apytépe, ha kuirikuikui kuarakuakua omombe'urã péicha opa.